Pane salevaggiu. E ora ssi picciriddi cu cu arristaru? spiau Giuanninu. Ca nun c'è sova pa, rissi Filippu. Sova pa c'è e nun c'è, rissi Caloriu. Vastianu nun è ca po stari sempri dintra cu iddi.

Na fedda 'e pani nun ni mancau mai. E nun sulu, intra nni nui c'era sempri d'unioni, dda cuntintizza. Cuomu salutu mi cercamu riu iddu, parsi ca ni scurau 'u munnu. A bon'armi mia ma, ri 'n principiu si uliara rivirsu, ma ruoppu s'abbiliu puru idda. Cu chiancia, cu addumannava pani, chiddu nun avia i scarpi, chidda nun avia a vesti. Nuauddi carusi liticaumu sempri e pi nenti e pi nuddu nni sciarriaumu. Nna dda casa c'era un fiernu appiccicatu. Idda mischina, a bon'armi mia machi bulia fari. Sordi nun ci nn'eranu. Nuatri nun è ca aviumu pruprietà, ca aviumu cosi, nun aviumu nenti. E chiancia sempri, chiancia e si rispirava. Ngiornu, sempri cci pinsu, cu i lacrimi all'uocchi,

E bi nnu tiempu ca t'ha buscari u pani puru tu. E caminaumu, iddu a cavaddu, iu n gruppa. P'accurzari u discursu mi purtau o caluognu. Mi purtau o caluognu e mi purtau nna na massaria. Di cani e di umini nni scanza Comu vittiru un cugnari a nui, Nun ti scantari, mi rissi Mezzuniti, a tia nenti ti fanu. E daveru fui. Comu scinnimmu ra mula, ddi cani s'abbicinaru. Ni vinniru a sciauriaru. Ia avia ddi causuzzi curti, ca tannu uau ddu sapiti, ca Rusi è omu tuttu chi causi curti, ma nun mi ficiru nenti. I canni di vardia, rissi Filippu, e i picciriddi nenti ci fannu. Su capaci ca unu ranni ci canniddienu i ammi, ma i picciriddi nun ci fannu nenti. Supra u mumentu, arripigghiau Giuanninu, s'arricampau iddu, u massaru Peppi Cugnera, u patruni d'a massaria, un pussenti cristianu ca paria u Gisantu Masculu. Comu stu massaru Peppi s'arricampau, mezzu nittu socchi fui e ci rissi. Stetturu nna rrancatedda a chiacchiriari. Apui mezzu nittu u salutau, salutau puru a mia e si nni iju. Si nni iju e iu arristai ddà, cu ddu massaru Peppi. Comu arristai cu ddu massaru Pippi, subitu iddu mi mittiu a fari sirivizza. Ccà, mi dissi, nun ci sunu i autri carusi. Nun ci sunu mancu i arzuna. Ci simu sulu, sulu nui. A casa a vuogghiu galatteniri pulita. Cca fori parassituli piri piri nun ni vogghiu. U quararuna, i quararuna, i cischi, u busunettu, a ruotula, a cazza, u maiddiru e tutti cosi hanu a essiri puliti e arrisittati. E ora pigghitu u bummulu e va all'acqua. A funtana è ddà, sutta ddu peripraniu. Ia restai ddà a ddi campagni campagni. A ddi sciari sciari, cu ddi causuzzi curti i jammi sempri sciati. Un jornu, mentri chi jira assimu cu iddu fori ra mannira, chi piecura avevanu sbruccatu ra lura, stu massaru Peppi a ddi muorti muorti unnemi fa, camina cu mia. E mi purtau intra. Comu trasimmu intra, vitti a chistu ca chiuria 'a porta. Ca cu sapi chi chiuri 'a porta, pinsai. Supra 'o mumentu, chistu m'affirrau r'arriri, mi 'nzirragliau cu 'n mirazzu, quantu iu non mi putia moviri, Cu l'audda manu mi calau di causuzzi curti c'avia e lu risgraziatu ficiu commiru suo. Li chiantiri mia, Mamà! Papà! e chiancia e ggirirava. Lu nnumanu fici arrieri. A vogghia ca iu circava di latiarimi, di nun mi ncugnari propriu cu iddu. Comu finimmu ri manciari, ca iu stavi arrisittannu u pani, lu sdisonestu palati ri fuocu mi avi m'affirrau e u fici arriri. Li chianti li riruna mii si sintìanu ri sapiddu unni. Ma irimu intra, ddà irimu fori ru munnu. Iddu comu s'addazzau i causi. E aprìu a porta e addizzau pi muntata pi jiri a taliari pi piacuri. Iu, comu vitti ca iddu niscìu e si nn'ìu pi muntata, aspittai quantu bieddu vitti cu tracuddari e addizzai a curriri pi pinnina e currìa di sciarisciari di campagni campagni.

Nun si 'ncugnau né picca né assai. Nun si 'ncugnau e nun mi rissi mancu 'na palora. Io ô solitu arrisattai tutti cosi, ii a l'acqua, ci cunzai u iazzu a iddu e mi cunzai puru chiddu miu. Però u viria ca iddu mi taliava, u viria ca. Lu nuoppu rumane matinu, iddu s'arristau 'i casi. S'arristau 'i casi ca avia a salari i ricotti e a mia mi mannau cu 'i piecuri nno schinu dda jautu. Iu mi cuntintau a cummattiri cu 'i piecuri abbasta chi jira luntanu d'iddu. E jera ddà cu i piecore. Ma u scantu miu era sempri ca iddu mi facia riri soccu m'avia fattu. R'unn'era io, a casa si viria pricisa. Si viria a casa, si viria u chianu. Roppu na bedda arrancata chi io era ddà cu i piecore. U massaru Peppi s'affacciau davanti a porta e mi vanniau. Giovanninu, vieni ccà! Ma ci sunnu i piecuri, ci arrispunnìa io. E lassili futtiri i piecuri, lassili stari unni sunu e vieni ccà! Io mu pirsuarìi pirchì mi vulìa dà. Mu pirsuarìi e mi scantai, mi scattiau un trivulizzu ca mi, ca trumava comu na fogghia.

Arruvai nnu straduni ma nun mitti a nuddu, nun attruvai a nuddu. Ri quali latata è a pigghiari? rissi iu. Mi stretta è ri sta latata o ri dda latata? E siddu sbagghiu? Basta, sapiddu quali santu m'aiutau, nzirtai a latata giusta e curria. Currii quantu na minzurata. Quannu gli cae 'u cuntrastu, propriamenta purtennu 'u cuntrastu, contrae a mezzu nittu chi vinìa re Mistretta e si nni stava jennu e ca tannu mezzu nittu avìa 'na cota o 'n ascu e si nni stava jennu 'na cota. Cuomu vitti, mi priae, mi parsi 'n angelu mannatu ru Signuri. Giuanninu, ca tu ccà chi ci fai? M'addumannau Mezzunittu. Unni stai jennu? Mi nni vaiu pi dintra. Ca picchì? C'è cosa? Io, stancu ca era, addiunu ca era, scantatu ca era, comu iddu mi spiau c'è cosa, scucculai a chianciri. Me son'ittu, U Signuri mi ci arricrisca l'arma 'n Paradisu. Vidennu ca iu mi mittia a chianciri, scinniu ra mula, vinni dda 'nni mia, mi fici 'na carizza. Iu, 'mmuttatu com'era, nun ci putia cuntari 'u fattu pi comu caminava. Basta, me son'ittu mi pigghiau p'a manu, cumincemmu a scaminari assiemi. Iddu mischinu chi fici? Uta a nura e scanci ririsinnu p'u nascu mi pigliau pa manu e scaminau assiemi cu mia. Quannu mi ci dittu iddi ca iu m'arrisirìu tanticchia, cu dda bona parola c'avia iddu, mi spiau a riri e iu a picca a picca ci cuntaiu tuttu u cataminu. Chiddu mi fa chistu, chistu e chist'autru ci rissi iu. Ah, sì, rissi Mezzunittu, ora ci piensu iu. Mi mittiu a cavaddu e simu cu iddu e partimmu pi Mistretta. Quannu arrivimmu a Mistretta, c'arrivimmu intra nni mia, a bunarmi era mia ma. Si 'nsuspittìu. Pi 'na manu si priau ca mi vitti, pi 'n'àuddra manu era maravigghiata ca iu era ddà. Ca tu dici ccà si? Com'è ca turnasti? Ma 'u vitti ca iu era sbauttutu e stancu ri dda sorti manera? I apriu 'u casciunu ru taulinu, Sfilau ca cc'era quantu mienzu pani, mi nni tagliau na fedda, pigghiau ri na crirenza un pugniddu ri ficu sicchi, mi fici assittari. Mancia, figghiu miu, mi dissi, mancia chi ri sicuri hai fami. Mentri chi iu manciau ma Pezzunettu cci cuntau tuttu u discursu a mia mami. C'è chistu, chistu e chist'autru, cci dissi Mezzunettu. U picciriddu raggiuni havi ca si nni scappau. A bona armuzza ri mia ma ascutava e chiancia. Chiancia e si muzzicava i manu. Mischina cu sa chi pena ranni, cu sa chi raggia c'avia. E iu chi pozzu fari la mariata ri mia? Iu chi haiu sordi pi pigghiari n'abbucatu. Dda bon'arma mi lassau sula cu tutti sti carientuli, iu certi ruppira nun i puozzu sciogliere. Ci vaiu iu, ci dissi Mezzunittu, ora va là ssa mula, tuorna arrieri ccà e ci jimu tutti tri nno cummissariu. Ri ddi tiempi, si vi l'arriurdati, a Mistretta c'era u nucriu. C'era u nucriu e c'era u cummissariu Sacillò. Ca cuomu? rissi Caloro, iu mi l'arriguordu precisu! U nucliu era a San Franciscu e chistu, stu commissariu Sacellò era na carogna! Era na carogna cu chiddi sbarri! arripigghiau Giuanninu, ma u so mistieri u sapia fari! Comu eri fattu, quannu arrivemmu ddà e Mmezzunittu cci cuntau u fattu, iddu, u cummissariu, si vutau cu mia e ccu dda bona parola mi spiau. A picca a picca si fici cuntari u fattu. Precisu pi comu caminava, m'addumannau unni fui, comu fui, comu mi tinia, socchi facia, quantu voti l'avia fattu, nsumma, vosi cuntatu comu si soli diri u pilu o l'uovu e u mastru ca u fici. Doppu di ddà, iddu propriu, cummissaru Siacillò, nni mannau nnu miricu sanitariu. Tannu ca u audu vi l'arriurdati, u miricu sanitariu era u dutturi Locasciu. Nu dutturi Locasciu mi ci accumpagnau a bunarma ri mia ma. Mezzu nittu nun ci vinni. Mia ma ci cunsignau dda carta chi nn'avia datu u cummissariu Sacellò. U dutturi a liggiu. Roppu mi fici calari i causi e mi visitau buonu pi buonu. All'urtimu mi fici na carta puru iddu e a bona arma di mia ma dda carta ci a purtau o cummissariu Saccillò. P'accurtari u discursu, a chiddu l'arristaru coiri a pigghiari dda propriu o Calugna, u fuddari o ngalera e doppu tri misi ci fu u pruciessu. Ci fu u pruciessu e u cunnannaru a setti anni a sei anni e setti misi. A ogghia ca iddu, u massaru Peppi cu Gnera avia l'abbucatu e nuautri inveci abbucatu nun ni aviamu, ci rettiru sei anni e setti misi rialera. Iddu però ri ddi sei anni e setti misi si nni scuntau sulu na metà. Tannu c'era a verra, apui trasìa ri miricani, nsumma roppu tri anni e quattru misi un iscieru. Un iscieru ma sempri na mala fini fici. Rapui si fici viecchiu. Cariu ri mala saluti e stetti pi tant'anni a l'agnuni. All'urtimu arrestau nna un funniliettu senza mancu palora. E stetti assai. Li parienti stissu si nni vennuru sfizziatu. Chistu paria ca muria e nun muria mai. Risiava a morti comu pani ma a morti nni iddu nun ci ia.

E 'ntantu massaru Peppi nun putìa mòriri. Asta si ci mittieru genti p'u miesu, cummincieru a so figlia a ficiru vèniri a Mistretta, ma chiddu nun murìa u stissu. Soma p'accurzaru u discursu, ci appi ra chiamari a morti.

Acchianaru supra la tiettu rinniddu propriu ca chistu stava a casazza e ci vanniaru, C'abbruciasti u iuvu o manciasti pirui? Ciu vanniaru attri boti e accussì u massaru Peppi muriu. Mischitina, rissi Filippu, vor diri cu signuru u vitti. Fici a fini chi si miritava, rissi Caloriu.